Joel, biahmaiṭhi. Profet Joel hi a kong tlawmte lawnglawng hngalh a si. Zeitik i a ummi a si hmanh a fiang lo. Asinain a cauk an ṭial hi cu Persia cozah chan lio BC zili asiloah zathum hrawng kha si dawh bik a si. Joel nih hin Palestinian ram khaubawk nih a hrawh dih i ruahsur loin saupi a um i zeizong vialte an car dihnak kong kha a chim. Hi a tlunter laimi Bawipa ni timi kong hmelchunhnak kha hmuh khawh a si a ti. Bawipa nih i ngaihchih u law thluachuahnak kan pek ṭhan hna lai tiah a timi cu Joel nih khan a mi cu a chimh hna. Hi cauk chungah hin cinken awk tlak a simi thil pakhat cu Pathian nih mi vialte cungah nu he pa he a tar he a no he an dihlak cungah a thlarau a tlunter lai ti kong hi a si. Joel delkhat cangkhat in cang kul tiang. Bethuel fapa Joel sinah bawipabi ah a phanmi Bawipa ni, nannih upa hna ngai tuah u. Ram chung i a ummi hna ka bia hi thei tuah u. Hi bantuk thil hi nan chan chungah um bal maw? Nan pale chan ah tah a rak um bal maw? Hi kong cu nan fale kha chim hna u. Annih nih an fale kha an chimh chin hna lai i an fale nih cun an fale chin kha an chimh chin ve hna lai. Khaubawk nganpipi nih an nganhmi cu khaubawk bu nih khan an ei. Khaubawk bu nih an nganhmi cu khaubawk no nih khan an ei. Khaubawk no nih khan an nganhmi cu rungrul nih an ei. Nannih zuri hna i hlau u law ṭap tuah u. Nannih zu dingmi hna ai u, zeicahtiah zuthar sernak ding mitsur thei cu a rawk dih cang. Khaubawk bu nganpipi nih kan ram cu an hranh cang. An ṭhawng ngaingai i rel cawk lo an si. An ha cu chiandeha bantukin a har. Kan mitsur ruang cu an hrawh dih hna i kan theipi kung cu an teo dih hna. A hawng kha thiang hirhiar in an ei dih hna i an nge hna cu a ran in an raang dih. Maw mi hna, a vaat laimi tlangval nih a thihtakmi ngaknu nih a ṭah bantukin nannih cu ṭap tuah u. Biakinn chung i pekchanh awkah rawl siseh misuhrang siseh a um lo. Bawipa sinah a pechantu tlangbawi hna ṭap tuah u. Lo cu a lawngpi in a um ko. A romi vawlei cu a ṭah in a ṭap, zeicahtiah rawl cu a rawk cang. Misurhang thar cu ruahchan awk zeihmanh a um lo i chiti cu a car ko. Nannih lothlomi hna hnabeidong in um ko u. Nannih misur dum zohkhenhtu hna ṭap ko u, zeicahtiah changvut, barli le lo chungin a chuakmi thil vialte kha an lo dih cang. Misur lawh caan cu ruahchan awk a um lo, theipi cu an uai cang. teleti siseh, ungkung siseh, apple siseh theikung vialte kha an car dih cang. Mi an lunglawmhnak zong kha a car cang. Bawipa biakṭheng cungah thawinak a pechantu nannih tlangbawi hna, ngaihchiatnak thil kha i hruk u law ṭap u. Biakinn chungah khan va kal u law ngaihchiatnak thil thuam i hruk in zankhua va dei u. Nan Pathian inn chung i pekchanh awkah rawl siseh, misur hang siseh zeihmanh a um lo. Rawlulhnak kha thanh u law biaknak caah pumhnak pakhat au u. Hruaitu hna le Judah mi vialte hna kha Bawipa nan Pathian biakinn chungah pum hna u law amah sinah cun au tuah u. Bawipa ni cu a nai cang. Cu ni cu Bawipa sinin a chuakmi rawhnak ni a si lai. Cu ni cu zeitluk ṭihnung dah a si lai! Kan mithmuh hrimhrim ah rawl kung cu an rawk dih. Kan Pathian inn ah rawl a um ti lo i A chung i thunuamhnak le lawmhnak zong kha an lo. Vawlei car ah cun thlaici cu an thi. Khon awk rawl zeihmanh a um lo. Cucaah buk cu an lawng i rawl khonnak inn cu an rawk. Rawl a ṭami tuu hna le caw hna cu heh tiah an awn. Saṭil run cu kalnak hngal loin an um, zeicahtiah an caah ramhring a um ti lo. Turun zong nih khan an in ve. Maw Bawipa, ka auhmi cu nangmah na si, zeicahtiah mei nih phong cu a kangh dih i ramlak thingkung vialte cu meizik nih a hrem dih hna. Tiva cu an car dih i ram umnak phong cu mei nih a kangh dih hna caah ramlak saram hmanh nangmah sinah an au. Joel dal hnih cangkhat in sawmthum le pahnih tiang. Bawipa ni. Zion ah muko kha tum tuah u, ka tlangthiang cungah launak thawng kha thanh tuah u. Bawipa cu a phak dengmang cang caah Judah ram chung i a ummi vialte cu ther dih hna seh. Cu ni cu muihnak le khuachiat ni, chum le minmei aa zelh ni a si lai. Tlang cungah khin nakkhupmap in khaubawkbu nganpipi cu an hung chuak. Anmah bantuk cu a um bal lo i hmailei caan zongah um bal fawn lai lo. An hmaisuang pawl cu meialh bantuk an si i an hnudawn pawl cu meizik bantuk an si. An hmaiah cun ram cu Eden dum bantuk a si. An hnutu ah cun zeihmanh a um lomi thesheram bantuk a si, zeihmanh nih a celh hna lo. Rang tumbu bantukin an ra chin lulhmalh ko. Raltuknak rang bantukin an ra le tlang cungah cun an i cheih ciammam i an thawng cu rangleng thawng bantuk le mei nih a kanghmi ramro thawng bantuk a si. Ralkapbu nganpi raltuk awk i an i ṭian bantukin an i tiang. An hmaiah cun miphun kha a ther in an ther i an hmai kha a dang dih. Ralkap nih ral an tuk bantuk te khin an tuk ve. Vampang ah khan ralkap bantukin an kai. An dihlak tein hmailei kha an fuh cio i an i tinhmi kha an thleng lo. Pakhat le pakhat kha a pah zong an i pah lo. Hmailei an kal kha ngol hlei lo tein tiva chungah khan an i peih. Khuapi kha an nam, a vampang ah khan an kai, inn chungah khan an lut, mifir bantukin thlalaawng in an lut. An hmaiah cun vawlei kha aa hnin i van kha an ther, ni le thlapa kha an mui i arfi kha an ceu ti lo. Bawipa nih ralkapbu cu khawri thawngin nawl a pek hna. Amah nawl a ngaimi ralkap hna cu a ṭhawngmi le rel cawk a si lomi an si. Bawipa ni cu zeitluk in ṭih a nungmi le a liannganmi dah a si! Ahodah a ing kho lai? Bawipa nih ngaihchih a fial hna. Atu zong hmanh ah hin nan lungtak tein i ngaihchih u law rawl kha u law ṭap u law nan ṭang i cum tuah u. Nan puan si loin nan lungtu kha thlek tuah u, tiah Bawipa nih a ti. Bawipa nan Pathian sinah cun ra kir ṭhan tuah u. Amah cu zaangfahnak le vel a ngeimi a si. Amah cu a thin a fual i a biakamnak kha a zulmi a si. Ka tlunter lai tiah timi harnak kha let i ngaihthiam awk tu ah aa tim zungzalmi a si. Bawipa kan Pathian nih cun harnak ka tuah lai tuah a timi kha a hei let ṭhan ko hnga i a hei i ngaihchih ko hnga i a hnuah thluachuahnak a hei kan chiahtak ko hnga dah kaw. Cu tikah cun kannih nih rawl le misur hang thawinak kan pekchanh khawh ve ko hnga. Zion ah muko kha tum tuah u. Rawlulhnak kha thanh u law biaknak pumhnak kha au tuah u. Hmunkhat ah mi kha pum hna u. A thiangmi pumhnak kha tim u. Upa kha au hna u. Ngakchia kha pum hna u. Hnuktlai lio ngakchia zong kha pum hna u. Arthi ka temi hna hmanh kha an khaan chung khan ra chuak hna seh law ra hna seh. Bawipa rianṭuantu tlangbawi hna kha innleng le biakṭheng karah khan dir hna seh law ṭap hna seh law, Maw Bawipa, na mi nangmah na mi hi run kan zoh tuah. Miphun dang nih capo ah an kan ser i khuazei ah dah nan pathian cu a um kun an kan ti nakhnga lo ningzahnak ah cun kan phakter sawh hlah, tiah ti hna seh. Israel cu ngaihthiam a si. Khi tikah Bawipa nih a ram kha a zawn a ruah i a mi hna cungah zaangfahnak a ngeih kha a langhter. Annih nih an nawlnak kha a leh hna i atu cu rawl le misurhang le chiti kha kan pek hna lai i khim tein nan um lai. Miphun dang nih nannih cu an in serhsat ti hna lai lo. Chaklei in a rami ṭihnung cu nan sinin lam hlapi ah ka ṭhial lai i a ro i a cangmi ram ah ka dawi lai. An hmaisuang pawl cu rili thi ah ka thlak hna lai i an hnudawm pawl cu Mediterranean rili ah ka paih hna lai. Cun an ruak cu a thu lai. Hi thil hi zeicahdah ka tuah ti ahcun nanmah cung i an tuahmi ruangah khan a si. Lo hna, nan thinphang hlah u. I lawm u law nan tha nuam u, zeicahtiah Bawipa nih nan caah thil tampi a tuah cang. Saram hna nan thinphang hlah u, zeicahtiah phung cu an hring ṭhan lai i thingkung nih thei an tlai ṭhan hna lai i theipi le misur ruang cu tampi in an tlai ṭhan lai. Nannih Zion mi hna, Bawipa nan Pathian cungah i lawm u law nan tha nuam tuah u. Amah nih fur ruah cu a zatawk tein an pek hna. Khuasik caan ruah kha a surter i Thaicaan ruah kha hmasa bantukin a ratter. Phuhri cu rawl in an khat lai i misur nennak khor cu misur hang le chiti in an liam lai. Khaubawk bu nganpipi nih nan ti le nan rawl an ei kum i nan sunghmi kha kan pek ṭhan hna lai. Hi ralkapbu an thlahhnawhtu hna kha keimah ka si. Atu cu ei awk tampi nan ngei cang lai i nan khim cang lai. Nannih nan caah khuaruahhar thil a tuahtu Bawipa nan Pathian kha nan thangṭhat lai. Ka mi cu zomhtaih nan si ti lai lo. Khi tikah Israel, nangmah nih na sin i ka um kha na hngalh lai i pathian dang si loin Bawipa keimah cu na Pathian ka si kha na hngalh lai. Cun ka mi cu ningzahnak nan ing ti lai lo, tiah a ti. Pathian thlarau peknak Cun cu hnuah cun mi vialte kha ka thlarau ka toih hna lai i nan fapa hna le nan fanu hna nih ka bia kha an chim lai. Nan tar hna nih mang an manh lai i nan tlangval hna nih langhnak an hmuh lai. Khi ni ah cun salpa hna le salnu hna hmanh kha ka thlarau ka toih hna lai. Cu nih a rat lainak ding hmelchunhnak hna cu van le vawlei ah ka langhter hna lai. Thisen chuahnak le mei le meikhu tlangtlang an si lai. A lian a ngan i ṭih a nungmi ni, Bawipa ni cu a phak hlanah ni cu a mui lai i thlapa cu thisen bantukin a sen lai. Sihmanhsehlaw Bawipa kha bawmhnak a halmi paoh nih khamhnak an hmuh lai. Bawipa nih a chim bangin Zion tlang cungah le Jerusalem khua chung kaa khatkhat ah a luatmi hna cu an um lai; Bawipa nih a thimmi hna cu an nung lai. Joel tel thum cangkhat in kul le khat tiang miphun dang cungah biaceihnak. Khi caan ah Judah le Jerusalem cu an vanṭhatnak kha ka pek ṭhan hna lai. Miphun vialte cu ka pumh hna lai i Bawipa biaceihnak Neron timi ah ka kalpi hna lai. Khika ah ka mi hna cung i an tuahmi ruangah bia ka ceih hna lai. Israel mi cu ramdang ah an ṭhek dih hna i ka ram Israel cu an cheu dih. Saltang hna kha aho nih dah a co hna lai tiah camcawhfung an khiah. Pa ngakchia kha hlawhhlangnu man awkah an zorh hna i nungngakchia kha zudin awk cawknak caah an zorh hna. Tar le Sidon le Filistia ram vialte hna, ka cungah zeidah tuah nan i timh? Ka tuahmi kha cham nan ka timh maw? Nan ka timh a si ahcun khulrang in keimah nih kan cham hna lai. Nannih nih ka sui le ka ngun le ka hlawn sungsung kha nan biakinn ah nan kalpi hna. Judah rammi le Jerusalem khuami kha anmah ram in a hlatnak ah nan kalpi hna i Grik mi sinah nan zawr hna. Atu cu nan zawr hnanak hmun chung khan ka kirpi ṭhan hna lai. An cung i nan tuahmi kha nan cungah ka tuah lai. Nan fapa hna le nan fanu hna cu Judah ram mi hna sinah ka zawr hna lai i annih nih lam hlatpi i a ummi Sabean mi hna sinah an zawr chin hna lai, tiah Bawipa nih a ti. Hi thawngthanhnak hi miphun hna sinah khan va chim tuah u. Ral tuk awk caah i tim u. Ralkap kha au hna u. Ralkap kha pum dih hna u law ra u, va ti hna u. Nan tuhmui cu vainam ah ser hna u law nan hlawhkawi cu fei ah ser hna u. Khuazakip i a ummi miphun vialte hna i bawmh awkah i pum u. A dermi nih khan ka ṭhawng ko ti hna sehlaw ral a chiami kha ralṭha in um hna seh. Hriamnam i lak awkah kawhnak thawng kha miphun vialte nih thei hna sehlaw Bawipa biaceihnak nelrawn ahcun ra hna seh. Khuazakip ah a ummi miphun vialte hna cu biaceih awkah khika ah keimah cu biaceihnak ṭhutdan cungah ka ṭhu lai. Rawl ṭuan a zat cang caah fa-ah kha i lak tuah. Misur nennak cu a khah caah va kal law va neng tuah. An ṭhat lonak cu a ngan caah misur hang nennak khor cu a liam in an liam. Biaceihnak nelrawn ah mi cu a thongthong in an um. Bawipa ni tuan ah a rat lainak cu khika ah a si lai. Ni le thlapa cu an mui i arfi cu an ceu ti lo. Judah thluachuahnak Bawipa cu Zion tlang cungin a rung huk i Jerusalem in khuari in a rung ri. Van le vawlei cu an i hnin dih. Sihmanhsehlaw Bawipa cu a mi hna caah cun himnak a si i Israel mi caah cun ralhruang a si. Khi tikah Israel, nangmah nih keimah cu Bawipa Pathian ka si kha na hngalh lai i a thiangmi ka tlang Zion i ka um kha na hngalh fawn lai. Jerusalem cu khua thiang a si lai i ramdang mi nih an tei bal ti lai lo. Khi caan a phak tikah tlang hna cu misur dum nih a khuh dih hna lai i fing kip ah saṭil run kha an tlong lulmalh lai. Judah ram vialte caah ti tampi a um lai. Bawipa biakinn in tiva pakhat a luang i sittim nelrawn kha ti a pek dih lai. Sihmanhsehlaw Izipt ram cu Theseram ah a cang lai i Edom ram cu chuahtakmi ram, ram pakpalawng ah a cang lai, zeicahtiah Judah ram kha hramhram loin an rak tuk i a chungah a sual lomi thisen kha an rak chuah hna. An thahmi hna kha an phu ka hlam hna lai i a thattu hna kha ka luatter hna lai lo. Khi tikah Judah ram le Jerusalem khua cu mi nih an umnak zungzal cang hna lai i Bawipa cu Zion tlang cungah khua a sa lai.